tunah hian Mister Yang ah vlog atangin ah airtel sim card atanga offer te mahni number en dan te umm start leh stop service ah kan rawn activate palh kha stop tih dan te balance ah buk dan te awmna lai te leh umm language thlak dan te zirlai mahse language hi chu pawimawh dawn lo va. in duh tak pawh in tunah hi enchianna kan nei dawn a ni kan hrilh fiam sal dawn a nia i phone ah khan ah khan i ru dang a phone tih ah khan android phone hi man chuan star one two one inbeh dang a airtel bik ah chuan offer enna lampang te an tar hi a hei ka lut ang a. a court a dik zet zet a chuan umm lo lang ta tah hian mobile number chu ber awm ta language hian a han ta hmai offer ang lut ang airtel offer hi an duh thin vangin ka lut ang a tikhan three nine nine four nine nine seven a awm ta seven ah i mawr chuan-- a dang tih sawn a han ta tih khan a dang awm leh ta forty four kan be tanga forty four kan meh hian meh na lut anga ti khan offer chu kan en so ta a coupon recharge en na tur chu coupon i lut anga coupon lehkha te nih chuan ta khan i recharge thei ni mai chuan balance kan en duh khan i ṭan i balance te tuna nahah chuan kan en lo ta a. data loser te kan hmu lo ta a chung bera data lo awm hi a hi balance pangai hi top up kan thun ang te hian ta balance pangai ah chuan hei ta number kan number nuih chiah mai hi chuan number one data hi ucs hi chu offer kan thun ah khan a chhan tel thin a kha kha a ni ta mai a chuan nitin a loser kan en duh chuan daily ucs ah khian kan en ang a chuan voice te awm ta sms pawh hi-- Offer an cancel dan lo pawn sms hi chu nangmara i thun dan hrim hrim in a a ken tel a ni sms pek thun tak ami thun tak tak chuan tah hian a lo awm mai ang chuan chu a kan lut ang diai tan lo lut dan kha kan en ang hian hetian a lo lut dan chuan ta hian mahse ka bang then tawh ta chuan kan bag leh ang ti khan eh netpack offer leh ni tih in a lo lut en dan tel chu kan en ta a. Chuan kawl ret enna ka chutah hian i mei ta a, ka kawl ret chu ka lut lo ang deduction deduction ah hian balance lo in cut thin te kha awm ta vasa i lut ang i en ang a lo cut tu hi mahse hei keimah chuan awm lo ta in amuh ang hian kan chhuah san leh ang forty four kan ni a eng a kan send leh ang chikha a ni ta. chuan data service hi chu net pack mahni in siam chawp dan kha a ni ta mai a ka chu two g leh four g ah leh nine nine kiss bik ah net pack kan duh zat zat kha balance mahni top up balance atang khan kan siam chawp thei a ni one minute duh leh one minute anga te khan a guideline ang khan a ni kal zel ang a chuan a in cut ang a heti kha mahni net pack insiam dan emergency ah chuan-- tunah hian kan chhuahsan leng a umm other ahh other service ah kan kal ang a tah hian language te broadband star leh stop service ah ahh advance -- Titi hi top up siam chhuk nan nia gift a lunch a mit ang net pack emaw engvia lem maw i balance atanga i va pek na kha an mate a ni roaming pack pawhin siam chhuk thei ta tunah hian star leh stop a kan lut ang tah hian elo subscribe tu te i hmuh duh chuan aah i stop duh chuan thu inbe ti ngai stop mai ta nia tikhan aw alo awm mai ang ni ilo hek. Tif i tif tih tawh thil kha uan hi chu tih chi loh tawp a ni. Mahilo tun te nangmahni i tif duh chuan i duh chuan i ti theih a uan i lut ang a, i duh ber kha i ti tawh a nia. Chuan ah roaming pack hi kan lut ang. Roaming pack hi hei cheng rate-in siam siam theih ta a, uni ka tei te nasa panga leh te cheng zawk bik pangan ka han nangmahni in siam chawp dawn nia, one a i luh zawk emaw ni loh a, guideline ah one click rawh emaw type rawh an tih chuan i type ang a, tuna ka tih dan ang khan i sen leh mai dawn nia i reply ang a, tikhan mahni roaming pack top changa siam chawp dan chu ni. Chuan zero a kan lut leh ang, jungle leh date card a awm ta a. Help one to one to one one ta dah ta roaming plan an ta ani hei ta hian lu chhin ang teng te an ta tikhan kan bag leh char char anga te khan a panghal awm ta a ni i cancel anga chuan main ehh i phone ti khan kan duh tawk thei chu a ni chuan ka channel Mister Yang tih kha min lo subscribe ve nghal siam alawm kha channel thar video thar te pawh rawn upload dawn zel a ehh ka video hi a hrang hrang a ni a. hrang hrang inpui in tûrna te helpline lampang te leh en ang lo tlâng a ah chuvangin ka chawnh hi lai naupang comment min lo comment sak a min lo subscribe sak ve tûr ten min lo en sak ve ziah tûr ten ah inchûngah ka rawn dîl e ah kan duh tâwk phawt ang inchûngah inzavai chungah kan ah ka lâwm e.